Misus Phillips sydd yn cydlynu ein gwaith ar y Pwyllgor Cymreictod. Mae hi'n mwynhau dynged o blant y Cyfnod Sylfaen ambell waith.
Yn Ysgol Casmael mae cyfrifoldeb gan bob plentyn sydd yn Blwyddyn Pump a Blwyddyn Chwech.
Mae'r ysgol yn targedu chwibwarau Chwibwaraeth Cymraeg pob blwyddyn ar eu Cynllun Datblygu Ysgol. Dyma fersiwn o'r cynllun datblygu ar gyfer rhieni a'r plant. Mae fersiwn ein pennaeth, Misus Lawrence, tipyn fwy cymhleth.
Eleni, gosododd Misus Lawrence targed uchel iawn. Y bwriad oedd i gael 100 canran mas o disgyblion i Blwyddyn Dau a i Blwyddyn Chwech i gyrraedd deili'r pump neu lefel pedwar am Llafur. Criw Cymreictod Ysgol Casmair 2016 i 2017.
Cawson etholiadau, dyma'r aelodau newydd. Llinos Rhenish, Grace Fearon, Megan Thomas, Alfie James, Ellen Rees, Harry Thomas. Dyma ni y criw. Dechreuon ni'r daith wrth fynd am ddiwrnod i dinas. Buon ni yn trafod syniadau, creu cynllun, gwrando ar syniadau ysgolion eraill, dysgu can siamai.
Beth yw ein bwriad? Hybu iaith yr ysgol i godi'r plant i siarad yr iaith. I gael eu plant i fwynhau'r iaith ac i dangos blech bla balchder dros y iaith. Gwnaethon ni, gwnaethom fwrdd gwybodaeth ac ar y bwrdd mae e'n dweud pwy yw'r criw, ein bwriad, pryd mae'r cyfarfod nesaf, gair yr wythnos, pwy sydd yn ennill y sgwter, digwyddiadau. Digwyddiadau. Yn ystod y flwyddyn mae'r criw Cymreictod wedi trefnu llawer o weithgareddau a chodi arian i rai elusennau. Dyna beth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn.
Bob blwyddyn rydyn yn cael diwrnod siomai er mwyn cael odolion mewn i annog nhw i siarad Cymraeg yn fwy. Hefyd i gael gael bobl i wybod pwy ydyn ni.
Ar ddiwrnod Straenau Coch, Cawsom peniwchog cwtawd y ddraig a cwis.
Cafon ni wythnos cyfathrebu Cymreictod ble daeth Dafydd Vaughan, Susan Kelly, Nurse Dawn Thomas ac Eirwil Lewis i wneud gweithgareddau hwylus. Dydd Llun, daeth Dafydd Vaughan â Menter Iaith mewn i chwarae gemau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dydd Mawrth, criw Cymreictod Cacennau Cymraeg gweithio gweithio plant ar plant ar y maen ac yn ei werthu. Rhian Owens Dysgu Cymraeg i Rieni. Dydd Gŵyl Dewi cawsom yn Eisteddfod Ysgol Enillodd Ceri y Gadair Diwrnod da o dathlu Cymreictod.
Daeth Susan Carey i mewn i siarad gyda'r plant. Roedd Susan wedi dysgu Cymraeg, fe wnaeth hi yn siarad gyda ni am pwysigrwydd with yr iaith. Hefyd, roedd hi'n ddiwrnod echlebyd, gwisgodd pawb lan fel eu hoff cymeriad. Dydd Gwener, daeth Nyrs Dawn Thomas i mewn i siarad am chwarae'n iach a thrafod pwysigrwydd 4C Ysgol Cysmar. I orffen yr wythnos, cawsom lot o hwyl wrth dawnsio gyda Eirfyr Lewis.
Dyma pedwar cy Ysgol Casmâd, Ceredigrwydd, Cyfrifoldeb, Cymreictod, Ceisiodd Gorau Glas. Mae Cymreictod yn un o'r pedwar cy, felly mae e'n rhan o nod yr ysgol. Ar ddiwedd y flwyddyn, daeth Merched y Wawr mewn i cael bwyd a thrafod gyda Ni am byth rydym wedi bod yn wneud dros y blwyddyn. Beth am blwyddyn nesaf? Angen angen gwerthuso cynllun eleni yn gyntaf, gwerthuso'r data'r ysgol, ethol pwyllgor newydd, casglu barn y plant trwy greu hol holiadur, casglu barn y staff, y llywodraethwyr a'r rhieni, creu cynllun newydd,